Fel gofalwr, rwy'n gwybod y gall bywyd fod yn eithaf prysur, hyd yn oed hectig weithiau. Gyda chymaint o bethau i'w gwneud a'n hamserlenni hynod o brysur, gall deimlo'n addas amser i gymryd seibiant i wneud pethau ar gyfer ein hunain neu hyd yn oed ymlacio a dadflino. Ac oherwydd nad oes gennym lawer o amser rhydd, rydyn ni'n teimlo'n flinedig am ddi egni, wedi ein syfrdanu gymaint nad yw noson dda o gwsg yn helpu hyd yn oed. Dyma un o'r resymau pam y dylem fod yn meddwl am ansawdd y seibiant rydyn ni'n ei gymryd. Drwy ddysgu sut i orffwys yn gynhyrchiol, gallwn ddefnyddio unrhyw symiau bach o amser y gallwn ddod o hyd iddynt bob dydd er mwyn mynd ati i ail-osod a chael ein egni yn ôl. ac o ganlyniad gwella ein lles cyffredinol. Felly, beth yw gorffwys, pam ei fod e'n bwysig a sut alla i gael mwy ohono? Camgymeriad cyffredin a wnawn yw meddwl mai'r un peth yw gorffwys a chwsg, pan nad ydynt mewn gwirionedd yr un peth o gwbl. Mae cwsg yn broses gyda nodweddion cyffredin i bawb, fel breuddwydio, cylchoedd cysgu, a llai o weithgarwch cyhyrau, Tobs gorffwys yn weithgaredd llawer mwy goddrychol. Gall olygu rhywbeth cwbl wahanol i wahanol bobl, a gellir ei dilyn mewn sawl ffordd gwahanol, fel darllen llyfr neu fynd am dro ym myd natur. Ond mae bob amser yn cynhyrchu cyflwr o ymlacio ac o deimlo eich bod chi'n cael eich egni yn ôl tra'ch bod ar ddi hun. I rheiny ohonom sydd â bywydau prysur a phatrymau cysgu afreolaidd, gall fod yn anodd dod o hyd i amser i orffwys. Ond y newyddion da yw, does dim angen llawer o amser arnoch o gwbl. Gall hyd yn oed microseibiannau o ychydig funudau, neu hyd yn oed eiliadau, helpu i wella'r gallu i ganolbwyntio a lleihau straen. Pethau fel gwneud paned o de, Ymestyn y corff, neu hyd yn oed gwylio clip YouTube doniol ar eich ffôn. Os cysylltir â nhw'n ystyriol, gallan fod yn donic cyflym ar gyfer eich corff a'ch meddwl. Ac os byddwch yn cymryd y meicrosibiannau fel rhan o'ch trefn arferol drwy cymryd yn reolaidd drwy gydol y dydd, gall hyn gael dylanwad cadarnhaol ar eich lles, hyd yn oed os oes gennych ffordd brysur iawn o fyw. Rhywbeth i'w gofio yw ceisio meddwl am y gwahanol fathau o orffwys, pob un â'i nodweddion a'i ffyrdd ei hun o gyflawni. Yn gyntaf, mae gorffwys corfforol, sef yr hyn y mae rhan fwyaf y bobl yn cysylltu â'r gair gorffwys. Ac ydy, gall roi dy draed i fyny ar ddiwedd diwrnod prysur fod yn ddefnyddiol iawn, ond mae 'na ffyrdd eraill mwy penodol o orffwys eich corff. Un ffordd o'r fath yw i deimlo am tensiwn yn y corff. Ydych chi'n dal tensiwn yn eich ysgwyddau neu wddf, yn clensio'ch gên neu'n graenu eich dannedd? Sylwch ar eich corff ar adegau gwahanol o'r dydd ac os gallwch deimlo tensiwn yn adeiladu, cymerwch anadl ddofn tra'n canolbwyntio ar lacio'r ardal honno. Yna mae gennym orffwys meddyliol. Fel gofalwr, bydd eich bywyd yn aml yn cynnwys llawer o drefnu a reoli pethau. Mae'r straen o orfod bod mor drefnus gael effaith mawr ar ein meddwl. Gallwch orffwys eich meddwl yn hawdd drwy gymryd ychydig funudau i ddadflino a gwneud rhywbeth arall neu hyd yn oed dim byd o gwbl. Cymrwch saib o'r drefn arferol, Ewch i gael rhywfaint o awyr iach. Unrhyw beth a fyddai'n rhoi amser i chi i ffwrdd o feddwl am gynllunio a threfnu. Ac yn olaf, ond yr un mor bwysig, mae gorffwys emosiynol. Mae gofalu'n aml yn anodd, ac efallai y byddwch chi'n gyfarwydd gyda phrofi ystod eang o emosiynau, rai ohonynt yn anodd delio â nhw. Mae poeni, pryder, euogrwydd, dicter a drwgdeimlad i gyd yn emosiynau cyffredin y gallech chi eu profi fel gofalwr. Gall cymryd gorffwys emosiynol olygu gwneud amser i brofi emosiynau eraill mwy cadarnhaol. Sim raid i chi orfodi eich hun i deimlo'n llawen neu'n hapus pan fyddwch chi wedi cynhyrfu, ond gallwch geisio cymryd seibiant drwy wneud pethau rydych chi'n gwybod y bydd yn teimlo fel llai o straen. Mae syniad pawb o'r hyn a golyga gorffwys yn bersonol, ond os gallwch gymryd peth amser, dyma rai weithgareddau y gall weithio i chi. Gallech ceisio dyrannu deg munud bob diwrnod ar gyfer darllen nofel afeilgar neu erthygl sy'n ennyn eich diddordeb. Gallech gynllunio i fynd am dro os yn bosib, neu os allwch chi ddim, mae hyd yn oed edrych allan o'r ffenest neu ar luniau o'r byd naturiol yn gallu helpu i chi gael gorffwys cynhyrchiol drwy gydol y dydd. Gallech osod nod i chi'ch hun, myfyrdod, neu ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar hyd yn oed unwaith yr wythnos, a nodi sut rydych chi'n teimlo cyn ac ar ôl. Gall gofalu fod yn anodd weithiau, ond mae'n bwysig eich bod chi yn gofalu am chi'ch hunain. Gobeithio y bydd rhai o'r awgrymiadau hyn yn eich helpu chi i ddod o hyd i ffyrdd o ymlacio a gwella eich ymdeimlad o les.